boom ɛnuyi tamaklo npa bɔɔ sɛ hwɛ ɔka asɛm bi akyerɛ mpipifoɔ na monam a moyɛ press conference na gold board losses ne adade monim ɔka kyerɛ mo ghanafoɔ ɛnyɛ gold board anka ghana yɛ yɛ seed no kɛn stabilize o number two anka saa mmerɛ yi a iran ne us ntɔkwa no gyam gidigidigidi no anka fuel kɛbi aduru 28 series per litre Na mo nim a wɔka kyerɛ mo, President Kufuor try sɛ ɔbɛ stabilize cedi no, anfa. Nana Akufo Addo kura mpo deɛ ɔbɛka sɛ cedi no cedi no ayɛ hata hata hata, ɔ try a anfa. Ɔmo firi aba mu na cedi no nam sɛn? Abusua, enti saa nsɛm no a mo kaka sɛ gold board losses no wɔka kyerɛ mo, ɛnyɛ gold board a, ka Ghana economy no, kɛdi anka ayɛ hata hata sɛdeɛ Akufo Addo kaeɛ no. Owie no ɔbaa, um Prophet Victor Nkusi Boates nanso ɔkɔkaa sɛ Dr. Bawumia n'adamfo ne Dr. Bawumia nti ne sɛ aban wei bɛkyena to mu a he's ready to go to prison na na mekora mebɛkaa sɛ ada na w'adamfo ne obi bɛkye watum ɛno na ɛde ogyi tama kura abɛ fire back ah wɔse wo dɔ Reverend Nkusi Boates yɛka wɔn wɔn bɛ Dr. Bawumia wɔn yɛ Dr. Bawumia namfo a yɛka top 10 kura wɔn ka ho so what is the point really National Cathedral rot ne kɔɔ no audit no it is over yɛ sɛ ɔmo review ɛnkyɛ bɛba abɔnten te ɛba na wo a ho bom bia no ho bɛkyerɛ wo ɛnyɛ sɛ wadamfo ne dɔkta bɔ omia bia maka full video na bom de bɛsom right on so katoa show mɛsrɛ wo bɛ subscribe wia no atɛ ne bell notification icon no mewia mede wokɔ piem ɛwɔ lily flower green clean solution center your eco conscious cleaning specialist frɛ ne yɛmɛsiesie ofie office church bank institute asɔre dɛm ɔma hɔ yɛ kama hɔ nyɛ hwam wobɛdi ho adanseɛ. Bakom Ases dot com abama Ghana fa mmoa ma no ne, Mepakyɛw maka kyerɛ wo sɛ wo dan no a woresi no, business no a woresi no, asase no a wopɛ sɛ wokɔtɔ no wonyɛ too sure of the location. Wopɛ sɛ wonya obi a ɔbɛkɔ akɔhwɛ na waka mu nokorɛ akyerɛ wo, mepakyɛw fa hyɛ yɛn nsa wate. Yɛyɛ professional group, yɛ a yɛn nko ara na yɛaregister yɛn ho ho tumi, nti dan no a wokɔ woresi no yɛbɛkɔ na yɛakɔka mu ne kura kyɛ kɔntrata no wɔ foundation level, waduru lentil, wabɔ so, sei ne sei, asase no ada nwura mu, ɛnna nwura mu, ɛm, ɔba no ɔwɔ sukuu mu, yɛbɛkɔ akɔsra no na yɛne ne teachers adi nkɔmmɔ. Nti adeɛ a wowɔ Ghana ha a wobɛyɛ no, fa hyɛ yɛn nsa. Wonni Ghana ha nti, deɛ kɔ a, yɛbɛtwa clear picture na yɛasan ama wo videos ne reports. Nti ɛte sɛ wowɔ Ghana ha na wode w'aniwa wei akɔhwɛ. Your hands and your eyes in this country. Yɛnko ne nkɔtie Ado Gye Tamaklo, NDC legal team no.

Yɛn nuanom a na NPP foɔ, the way no a na wɔn asɛe economy no, na wɔn wɔ awerɛhyɛmu sɛ economy no hande over to President John Dramani Mahama no, ɔntumi nyɛ ho hwee. Nature of their economy no ɛnhavee any massive transformation, ɛne ne ne sɛ, wo manage economy biara no a, Wo looking for the structures, what are the structures? Wo hwɛ yɛ economy a, manufacturing mmaa soro saa, agric nso nyɛ so modernized, nti fundamentally no economy no nsa nyɛ strong enough sɛ ɛbɛtumi. Nti over the period no, from Osagyefo Doctor Kwame Nkrumah na ɔde

Nso wɔ Tema TV yɛ ne ara yɛ produsiw TV yɛ de five hundred na edii kan firi amanɔne baayɛ akyire na yɛ establishee yɛ ne ankasa yɛ deɛ a ne yɛ yɛ TV wɔ Ghana ha ne nyinaa wɔ Tema. Afei Nizan car ne Asambon wɔ Ring road. Bra Kwame, mate sɛ Nigeria wɔn petrochemical industry, wɔn import salt nkoaa about five billion dollars de ba into Nigeria from Brazil. Yes, aane. Nkyene nkoaa. Nkyene nkoaa because wɔn wɔ no, wɔ Nigeria foɔ nni salt. Ah, nti bra koraa me gyes imagine o, from Axim ɛde bɛ pie Keta, biribi biara wobɛtumi anya ntini. Biara. Including Ada. Nti wohwɛ a the economy no ankasa no, yɛn receive any massive transformation. Nti mmerɛ pii no, yɛakɔyɛ deɛ wobɛfrɛ no import dependent, ɛnyɛ export dependent. import dependent, ɛne no ne sɛ yɛde ɛmo de ba Ghana, yɛde frozen chicken de ba Ghana, yɛde offa, deɛ wɔbɛfrɛ no yamuadeɛ, de ba Ghana, gizzard yɛkra de ba Ghana, toothpaste yɛkra de ba Ghana, tomatoes paste yɛkra de ba. Tomato no ankasa ara no, fresh one no koraa, yɛtra afi Burkina de reba. Nti wo hwɛ yɛ a, yɛakɔyɛ so dependent on imported items. Petroleum, yɛde fi amanɔne na ɛde ba Ghana ha. Nti no, one of the major indicators yɛ the foreign exchange, the rates. Ɛyɛ very, very important. But over the period no, Managing the exchange rate no Bra Kwame, wo hia se wo bɛ build deɛ yɛ frɛ no wo reserves, you need to build the reserves, you build your reserves through exports, foreign exchange a wo nya through the exportation a wo yɛ, what do we export, the non-traditional exports. yɛ gold ne saa nneɛma no, ɛno na ɛboa ma yɛnya sika a yɛfrɛ no foreign exchange de ba ɔman mu ha. Nti over the period no, Bra Kwame, whether President Kufuor, eh, President Mills, President Mahama, First Mahama, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, eight years, we have always dependent on this primary source of foreign exchange. Nti over the years no bra Kwame deɛ mbrɛ si ara deɛ ɛyɛ ara ne sɛ mmerɛ no yɛ duru a ne yakɔ ɛkɔ kɔ syndicated loan. Nti kɔkɔ syndicated loan no yɛ kɔ a dollar no a yɛbɛnya sɛ ɛyɛ one point eight billion dollars o, one point two billion dollars o, two billion dollars o, yɛba a na yɛde ɛno de abɛkura cedi no mu kakra kakra until another cocoa season bɛba. Nti somewhere in two thousand and seven na Ɔmanpanin Kufuor introduce deɛ later became known as the seven hundred and fifty million dollar Eurobond. Mmom so, o, seven hundred and fifty million dollars aba no, ɛbɛ show up yɛ reserve na ma cedi no agyina hɔ. Nanso hɔ ara, na cedi no store abien bi ne yɛde redenomination de baeɛ, yɛ knock it off. Nti by the time a yɛbɛwie redenomination exercise no, na seesei no, na one dollar is equal to one cedi as a result of the. redenomination exercise. Bra Kwame yɛwie yɛ ankyɛ bia na Phoebe no astate ɛfɔle because na the adeɛ no a ɛma Phoebe no strength no ɛnyɛ substantive ɛnyɛ effort driven because ɛnyɛ effort driven nti no sɛ yɛ effort no fɔle na yɛ reserve no kɔ fam pɛ. Wubehu sɛ na CD no asate yɛ dɛn rekɔ so. Nti mekae in the one of the campaign na na Ado Dankwa Akufo-Addo kae se Ghana yɛ CD no ayɛ hatahatahatahataa. That is how the CD had performed over the period. Ɛna President Mahama in twenty twenty four ɛkaa sɛ mmerɛ a NPP ɛbaa bɛn mu for eight years no, within six years baa Kwame. na Eurobond nko a wɔgyeeɛ yɛ eleven billion dollars. Papa me, wonim eleven billion dollars? Hmm, ɛyɛ sika mu oduro. Eleven billion dollars of Eurobond in six years. In fact, wode Franklin Templeton bond of two point two five billion no de ka ho a, that's almost thirteen billion dollars of bonds. in in in eight years unprecedented we were doing that because we needed to shore up the reserve we needed to give a certain strength to the Ghana city na ɛnyɛ sustainable bra kwame ɛni diem ɛnyɛ sustainable because eurobond na a wɔkɔ akɔgye no ɛyɛ very expensive wobɛtua ho interest wobɛtua ho consultancy administrative charges, it will put all of those things together no a, na abɛyɛ a burden on Ghanaians. Nti, 2024, mmerɛ a na President Mahama ne NDC amanyɔ kuo yɛ put together yɛn manifesto no, ɛna President Mahama kaa sɛ, Nyame yɛ n'adom, and in fact, wo hwɛ the NDC manifesto, the abridged version no a, it is there. Paragraph six, Sɛ dze Mahama nye NDC kaa se, sɛ Otwi Ampon Nyankopɔn yɛ no adom na ɔbɛyɛ Ghana Manpanin bio a, ɔbɛtse and in the words of the Abri version, a novel Ghana old form. Bra Kwame, can you imagine sɛ from the time of Don Diego de Azambuja, wo deɛ ɔyɛ historian, Portuguese sailor no a ɔbaa first time the Gold Coast ah Don Diego de aba Azambuja bɛhu gold a ɔde bi kɔɔ Portugal ɛne nkeka ho no Bra Kwame The trade in gold has completely remain unregulated A wonim sɛ ɔno wobɔ Don Diego ɛɛm wobɔ ne din a na wasan abɔ Fredrick Barbarossa.

Ntsi bra kwan mɛ wo hwɛ yɛ a, all this while they trade in gold has been unregulated. Ntsi President Mahama kaa se daabi, Nyame yɛ me adom a, just as we do for cocoa no, I will do the same thing with gold. And that is what resulted in the establishment of the novel Ghana Gold Board. Na bere a Kwame, anwanwasɛm a ɛwɔ mu nyinaa no ne sɛ, wohu sɛ in the year 2025, through the activities of Gold Board, yɛnya ten billion dollars. Through Gold Board, yɛnya ten billion dollars. of forest repatriation into Ghana aw Wallahi bra kwame ten billion dollars that is equivalent to the euro bond a npp foɔ gyeeyɛ in eight years one year pɛ forest repatriation nko a yɛnyaeɛ ɛyɛ ten billion dollars just one year wɔn mu adwen kɛseɛ He who the brilliance, one who the innovation. Sɛbi sɛbi sɛbi. Na ɛno yi na da biara wobɛteɛ bi a minority wobɛteɛ na nipa bi gyina baabi ɛna gold board yɛɛbɔ ka ne yɛɛbɔ ka ne yɛɛbɔ ka meanwhile nso ɛde sika ɛba. Bra Kwame, Bra Kwame, say that again, na Bra Kwame sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi. Obi ɛkɔ akɔyɛ smuggling ɛna ɔse mɛnyɛ smuggling no bio. Agye sɛ ɔma onipa no some incentive, ɛnyɛ ne saa? Saa na ɛteɛ. Because womma no incentive a, he will be looking elsewhere to go and sell. That incentive no a woma no no, ɛnyɛ loss. Ɛnyɛ loss. Ɛyɛ cost involved. Because every economic decision comes with an opportunity cost, anaa? Saa na ɛteɛ.

Ba wo four hours no wo ndwen sɛ ɛyɛ economic cost to you o. Obi nso bɛtumi atena baabi aka sɛ ɛyɛ loss. Daabi da. An economic cost can not be equated to be a loss. Because it is the cost associated with undertaking that activity. Nti I'm really surprised sɛ me nuanom NPP foɔ ahodi onto the IMF document and have wɔn a moving into town like a bull in a China shop. We have the smoking gun o, oh, we have the smoking gun. Smoking gun. Sɛ Kwame, sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi. Medi ebisa. What was the cost to the ordinary taxpayer of borrowing eleven billion dollars of Eurobonds? Cost no bi yɛ insurance a na ɛwɔ ho a na saa berɛ no na yɛn wura Fowia Takraw company no they were benefiting from it. Afei insurance no saa loans a na yɛgyegye bond a yɛgyegye no commission on ne nneɛma nneɛma bebree wɔ ho. Obi a wonim ɛyɛ financial management ne adeɛ deɛ you know well. But Bra Kwame, wonnim sɛ the whole of twenty twenty five John Mahama ammamuo ankɔgye one Euro bond, wonnim saa? I know. But wonnim sɛ our reserve position is better than mmerɛ a ne yɛgye Euro bond, wonnim saa? Hmm, yeah, because of the gold a Sɛ sɛ gold board adwuma no afa ato ne ho so a wɔn ɛyɛ ban ɔman. The gold no ma me nti sɛbi sɛbi me hu this gold board no veil gold board yi afrɛ gyama ama de ba yɛ abranteɛ bi a yɛ fɛ no Samuel Gyamfi nkakra nkakra nkakra. To share talent through ingenuity saa abranteɛ yi a manage this gold board de abɛduru ha no and look Bra Kwame ɛnɛ take it from me sɛ NPP ba abɛɛ mu in 20 years time gold board ɔmo nkolapse no da wonim saa ɔmo nkolapse no wahu Never ei ah na wonim mcp mpanyinfoɔ a wɔn yɛ desirous to become ceo of gold board because ɛnɛ bra me ne wo kɛsɛ yi I am the chief executive officer of the NPA bra kwame wonim sɛ but for the stability of the city ɛnɛ na nka yɛbɛtɔn a litre of petrol for 28 cities. Wow! Yes. Because Pay Kwame hwɛ ayi no na kyerɛ sɛ cedi no a appreciate against the dollar. Bro Kwame, wonim sɛ me ne wo kasa yi hmm, one metric ton of diesel hmm, because refined product no, they don't measure it in barrels, they measure it in metric tons. Bra, before a US war yi with Iran bɛ start no, hmm, na a metric ton of diesel na yɛ seven hundred and ninety four dollars. Bra kwa me kyerɛ to hoo, seven hundred and ninety four dollars. Me ne wo kasa sisi a, that same metric ton is about thousand two hundred

wonhyɛ mu kena. Nti wohwɛ a, sɛbesɛbesɛbesɛbesɛbe, me nuanom NPPfoɔ, the fixation about the Gold Board loss and what have you ne nyinaa no ne ne sɛ, they never expected the Ghana cedi to be this stable. And Ba Kwame, the truth of the matter no ne sɛ, once you lose you know, control of the cedi,

Me nuanom, hom nso, nna Bank of Ghana apɔmpe dollars de agu sister no mu. Ayɛ a wɔse deɛ ama stability no ne sɛ da biara Bank of Ghana pɔmpe sika gu mu. Seesei koraa over twelve billion dollars na wɔapɔmpe agu mu. Enti no still no ara no ɛyɛ artificial gains.

ɔyusu the word shall mandatory. Nti the 1992 constitution nankasa na ɛplace that obligation on the Bank of Ghana to promote and maintain the stability. Nti the stability of the Ghana cedi, the local currency no, ɛnyɛ child's play o. In fact, me ne wo kasa yi, Wonim sɛ obi de ankɔ Ghana akɔ Supreme Court. At the time na cedi no fall no, to say sɛ the Bank of Ghana is not performing its function as required by the constitution is a fool saa. Ai! So, sɛ obi gyina baabi ka sɛ na Bank of Ghana rehwie sika agu system mu, dollar agu system mu,

No. So wunim? Sɛbe, sɛbe, sɛbe, eh, is it book bag anaasɛ akɔdeɛ na ɛtoo nnwom bi? Ɔse, eh, eh, eh, eh, oh, eh, wɔn to wɔn nnwom bi a na wɔn sɛ obi wɔ hɔ a na wɔntumi nyɛ bibi na obi bɛyɛɛyɛ na ɛna ɛbɛdi akutia nko ara na wɔn bɔ ofeetwɔm.

Nkurɔfoɔ a wɔn ani Mate. agye pɛ si Na pɛ si pɛ ɛɛ sika. maame ne wo nwie se. Yes. Ɛɛ maame ne wo nwie se. Wei deɛ woakyerɛ mu yie paa. Ɛyi sɔfoɔ Kusi Boateng akasa. Yes. Na ano ne ba yɛ wedding fɛfɛɛfɛ yɛ wura Doctor Mahmood Bawumia Kobi. Ɛna wɔno ɛde bɛto dwa sɛ. Sɛɛ mo wɔ hɔ yi. NDC aban mo pɛ sɛ mo kyere tum ɛwɔ saa ɛyɛ National Cathedral nsɛm yi ho na kyɛ mo pɛ sɛ mo kye no nyinaa yɛ in relation with his association with Doctor Mahmoud Bawumia ɛna ɔsɛ sɛ Mahmoud Bawumia ɛɛ ne yɔnko ne no ɔno na ɛbɔ kosua tafere ntina mo sɛ mo bɛ kye no deɛ a ɛna wɔyɛ ready to go into the cooler ɛna mo pɛ sɛ mo kye no Bra Kwame, wonim biribi? Bio. Hey, na hwɛ bio, yɛ ranke the friends of Doctor Bawumia, ɔno, ɔno sɛne yɛfrɛ no, eh, eh, eh, papa yi a, eh, eh, reverend yi a, bishop yi a, he's not even number ten. Saa. He's not even number ten. Wo na wonim o. Ah, Bra Kwame. Bawmia wɔ nnamfo nnamfofoɔ, business men ne nkekaho a wɔasɔ ne mu abɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi. Ɔsɔfoɔ ka ho sɛn? Sɛbe sɛbe sɛbe, ɔka ho sɛn? In any case, Bra Kwame, ɔman a yɛwɔ mu yi, friendship yɛ crime? Daabi, ɛndeɛ ɛnyɛ crime. Friendship yɛ crime. Sɛbia the way a wɔbɛba Doctor Mahmood Bawumia yi mpaebɔ mu ne nneɛma ahodoɔ bi no ɛbɛma ne chances no ayɛ brighter ɛna mo mahu sɛ hey! Papa eh, Kwabena Adu Gyamfi wɔɔba yi eh, sorry eh, Papa eh, Kusi Boaten wɔɔba yi ano bɛyɛ hye. Bra Kwame, ɔnka Bawumia ho na ɔnyaa catastrophic defeat yi. Aane ɛneɛ aane. Ah you are part of the man wo na wo sɛ wo yɛ ne spiritual adviser wo spiritual advice a wo de ma no no ɛma onipa no the worst electoral defeat a NPP politician biara a receive da anaa aha so honestly why would the NDC be afraid of you Why would the government be afraid of you? Because even in power, na na mowɔ executive authority. Wotumi tu kwan kɔ baabiara. Wotumi kɔ Israel, Jerusalem wall ɛkɔyɛ biribi ama papa no. The end result was a catastrophic defeat. Nti sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi, why would the NDC administration ɛbɛka sɛ ɔɔkye wo because you are a friend to Doctor Bawumia. Why? Sɛbe sɛbe Doctor Mahmudu Bawumia wabɔ ne bra papa bi from Deputy Governor mmerɛ a Doctor Adufoɔ faa no baa Deputy Governor mmerɛ a na ne papa yɛ Chairman of Council of State under Jerry Rawlings. Kakra kakra kakra the Bank of Ghana. Mmerɛ a Dɔkta Paul Acquah baeɛ na ɔhuu no na ɔyɛɛ no ne research a ɛɛ sɛ ne special assistant. Nkakra nkakra na President Kufuor sɛ ɛnneɛ saa deɛ a wo deɛ menyɛ wo me Deputy Governor na ɔbɛyɛɛ Deputy Governor. From Deputy Governor na ɔbɛyɛɛ Running Mate ɛmaa Nana Addo in two thousand and eight ɛna watoa so ara na ɔbɛyɛɛ Vice President for eight years. Sɛbi sɛbi sɛbi. Ohia wo bishop. Nyɛ ɔde da. Wo koraa deɛ time bɛn na wobaa mu? Wo ɛne ɛde aban adwuma ɛde hyɛ wo nsa to manage adeɛ a Nana Addo Dankwa Akufo Addo sɛ ne priority of priorities no the building of the cathedral is one of them ɛne ɛde hyɛ wo nsa. Like the parable of the talent, Agyenkwa Yesu Kristo ɔkaa parable bi kyerɛɛ yɛn. Ɔse, opanin bi a na ɔretu kwan na ɔhyɛɛ da de talent de maa ne servant. Baako gyee talent no na ɔkɔtuu fam na ɔde talent no hyɛɛ hɔ no na ɔkataa soro. Nna ɔse o, me panin yi deɛ, hmm, ɔde adwuma ahyɛ wo nsa no anyɛ ne yiye a, ɔbaa, nti me deɛ mempɛ me ho asɛm o, meretu tokuro de talent no de ahyɛ mu, ɔbaa, saa a ɛte no, ɛyɛ ne saa a mede ama no, mempɛ me ho asɛm. Baako nso sɛ, Daabi, adeɛ yi, mɛhwɛ se mɛtumi a multiply anaa, ɛna ɔtuu hɔ anamɔ. Wei na Nana Addo Dankwa Akufo Addo de Ghana sika over ninety million dollars de hyɛɛ wo ne wo nkurɔfoɔ nsa sɛ monsi asɔredan nyɛ dɛn nhyɛ no anuonyam. Yɛwieeɛ, tokuro na mode tuuɛ. Tokuro pa ara a wontumi mfa nyɛ hwee. Tokuro a ɛnnɛ adane swimming pool. But ayi Sɔfo Tabel nso abɛka ho asɛm. Deɛ ɔrekyerɛ ne sɛ, sɛ ɔman a yɛntumi nnwene sɛ yɛbɛtumi asi nkete asi National Cathedral no, na ɛyɛ ɔman a sɛbe yɛadwene wɔ fam. Wonim, mewɔ buo kɛseɛ paa ma no nti sɛbe o, deɛ mɛtumi aka no ne sɛ ɔntena ase, Hobali, na ɔnhwɛ sɛ Ɔno ɔsɔfoɔ, ɔsɔfoɔ nuonyamfoɔ Otabil, sɛ ɔwɔ ninety five million dollars a, ɔde bɛtu tokuro anaa? Bra Kwame. Ɔba sɛ ɔmo twitwa iron rods kakra so agu nkyɛn ɛna ayi no crane no. Bra Kwame, ɛne deɛ mu o, ɛne deɛ mu, ɛne deɛ mu, ɛna ma no nso da Sumina so. Ɔsɔfoɔ Otabil, bɔ ne bra, wanya ninety five million dollars. Na ɔde hyɛ n'asɔre ba pastor, resident pastor sɛ, yɛ asɔredan ɛma me, like the parable of the talent. na watu kwan ara aba. Ɔbaeɛ no, ninety five million dollars asan. Afɛ yɛnhu sika no. Na ne servant no sɛ, Ɔsɔfo, eh, ninety five million dollars no a wode maa me no, mede ato tokuro, tokuro no nie. Sɛbesɛbesɛbe no da sumina so. Dɛn na Ɔsɔfopɔn Otabil bɛka? Ɔbɛka sɛ, Kɔ. Ɔbɛ, ɔ, ɔ, ɔde, ɔde hyire ne momomi de begya no akwan anaa? These are the issues that we are talking about. Bra Kwame, sɛbe me ne wo kasa seesei a, We have agenda one one one hospitals yet to be completed. Nti Bra Kwame, obi a w'ahyɛ bɔ I shall protect the public purse. Na wo wɔ agenda one one one one projects, na wɔ cathedral. Bra Kwame, Nyame ne nokorɛ nim, which one would you do? sɛnea nipa bɛyare because ɛɛ eh, eh, cathedral no deɛ sɛ nsɔre no yɛwɔ bebree wɔ hɔ. nti bra kwame wahu sɛ already no wahu baabi a wadwen ɛnam no sɛbi sɛbi sɛbi ɛmmerɛ a covid ɛbaeɛ no hmm? sɛ ɔte sɛ asɔfoɔ asɔfoɔ koraa nyaa covid no bi sɛ ɔte wɔ hmm. wohu ɛmu bi a yɛde no kɔ asɔre dɛm for treatment daa Daabi. He ahe na ɛde wɔn kɔeɛ? Wɔn kɔɔ hospital. Bra kwan ma no asi. Regye Tama Kuro ɛyɛ NPA boss ɛna mo tene nka mede program no nyina si radio so ka to ahyew mo somfo Steve Zando nie mɛsɛne mo adesua mu bi ɛnkyɛ koraa bye bye.